Selâm aleykum, ürmetli teleseyircilerimiz! Zdravstvuyte, dorogiye telezriteli! Biz bilemiz, oyunımız endi başlandı! Oyunımızğa hoş keldiñiz! Adetlerimizge boysunıp, elbette, taqımlar ile sizni tanış etmege kerek, sayğılı teleseyircilerimiz, ve menden sağ tarafta, yani qırmızı divanda, Intıluv taqımı oturmaqta. Olarnıñ raqibi, yani bugün dört raund devamında olarnen İlham taqımı küreşecek, olar ise menden sol tarafta beyaz divanda oturmaqtalar. Oyunımız endi başlandı ve biz endi sizlernen tanış oldıq. Daa da yaqınca oyunlarımız devamında, oyunımız raundlarımız devamında tanış olacağımız ve birinci raund. Birinci raundımıznıñ qaideleri endi er keske belli, amma kene bir kere sizni tanış etmege isteyim. Menden, menim artımda, yani bu ekranda sizler içün ayrı bir taqım içün ayrı bir sözler berilecek, taqım ise çoq tüşünmeyip, tezce-tezce bu sözlerni, yani resimlerge baqıp sözlerni aytmağa Kerek olacaq. Birinci olaraq, adetlerimizge boysunuv, bu Qırmızı divandan başlayıq. Sizler içün bir daha endi azır, biz başlaymız.
Suv. Doğru.
Davetname.
Davetname. Doğru.
Eller.
El. El.
El. Doğru.
Kompyuter. Qırımtatarca.
Devam.
Devam.
Rale.
Rale. Doğru.

Ekimler,
persik. Şeftali.
Şeftali.
Ötmek.
Ötmek.
Çaynik.
Devam. Devam, şekerlik. Parmaq.
Parmaq. Devam. Braslet.
Sumka. Sumka, çanta, braslet, belizlik. Fırsadıñıznı endi. Siz qullandıñız, biz ise İlham Taqımğa keçemiz. Sizler içün bir daha endi başlana ve resimler de endi azır. Ağaç.
Ağaç, doğru.
Kölmek. Kölmek, doğru.
Arif. Arifler, doğru.
Verblüt. Deve.
Deve, doğru. Ana, bala, mine. Aile.
Aile, doğru. Resim.
Resim. Tögerek. Tögerek.
Lintây. Tembel.
Tembel. Oda. Oda.
Kaşa. Ovsânka. Devam.
Devam.

Özen.
Doğru.
Dolma.
Dolma. Dolma.
Soñki saniyelerde ayttıñız. Ürmetli teleseyircilerimiz, taqım iştirakçileri, birinci raund bitti ve neticeler bilesiñiz nasıl? Nasıl?
Yoq. Saymadınız?
Yoq. Saymadınız.
Nasıl? Biz ise saydıq. Ve Intıluf taqım. On altı doğru cevap berdi. İlham taqımı ise. On beş. On beş doğru cevap berdi. Yani böyle kiçicik bir farqıñız bar. Amma bu farq er şeyni öz yerlerine qoydı ve birinci raundnıñ neticesinde Intılıv taqımı bir balnı qazana, İlham taqımı sıfır balnı qazana. İlleri de ne olacaq, tek siznen bağlı, siziñ sürâtıñıznen bağlı. Biz devam etemiz. Ekinci raundımız ve ekinci raundta bizge qara çuvalımız yardım etecek. Kimmi davet eteyim birinci olaraq? Susana hanım, buyurıñız. Bir daha berile, bir daha içinde bir çoq şeylerniñ adlarını, yani serlevalarını bilmege kerek olacaqsız. Azırsıñız?
Azırım. Bir şey olsa yardım etmege azırsıñız? Her şey.
Ebet, azırsız.
Biz başlaymız, eliñizni tuttuñız.

İlâc. Doğru. Tez ce, tez ce, vaqıtımız az qaldı. Nasıl bir, bilmem, yumşaq bir şey, balaban, oyuncaq. Oyuncaqmı?
Oyuncaq, ayuçıq. Devam eteyik. Oy.
Tez ol.
Neden var? Sırnik. Sırnik, aha.
Daa ne var? Ve bunı bilmeyim. Endi bu. Kiçik sepetçik. Bunı bilmediñiz, elbette ki. Kiçik sepetçik ve bundan da ğayrı, mında daa bir şey bar. Qalmadı başqa bir şey? Çulp.
Ya da paçavranız biz deyiq. Yani böyle bizim aşhanelerimizde kerek olğan bir şey. Çoq sağ olunız, doğru. Dört doğru cevap berdiñiz. İntiluf taqımnıñ yolbaşçısı Sabina hanum, bir daha endi sizler içün başlana, eliñizni tığıñız.
No, ştobu obüv.
Loşka, loşka. Lo, ne?
Loşka. Plastır. Net. Loşka, na ruskom. Sabun.
Sabun, doğru.
Ştobu loşku obuf odevat. Loşka. Qırımtatar tilinde. Pomada. Pomada bu ne aslında? Bu dudaqlar içün. Devam eteyik.
Qaşıq.
Qaşıq. Yani qırımtatar tilinde bu sözni aytsañız, sayılır.
Yardım et, Türkçe. Belki, znaçok.
İşte, olmadı. Eki doğru cevap. Ayaq içün qaşıq, yani ayaqap içün qaşıq. Bundan da ğayrı, küpe, sırğa, kapik, kapik ve dudaqlar içün boya. Toqtağız ğaliba. Yoq, bir şey yoqtır. Siz eki doğru cevap berdiñiz. Çoq sağ oluñız, yeriñizge qaytıñız. Intiluv taqımı bir daqiqa devamında sırğa, kapik, dudaqlar içün boya ve ayaqap içün qaşıq ne olğanını bilmediler. İlham taqımı ise. Sepetçikni ve yulğuçnı. Bir daha içinde qara çuvalda tek bu eki şeyni tanımadılar. Dört şeyge doğru cevap berdiler. İntiluv taqımı ise eki şeyge doğru cevap berdi. Umumiy alsaq, ekinci raundımıznıñ neticesinde İlham taqımı bir balnı qazana, İntiluv taqımı ise, sıfır. Umumiy alsaq, ebeti ki, dostluq yene bir, bir. Ekinci raundımız bitti, devam etemiz. Üçünci raundımız ve hatırlamağa ister edim ki, hayırlı haber üçünci raundımız içün eki bal berile, yani yengen taqım eki balnı elde ete. Sayğılı bizim taqım iştirakçilerimiz, üçünci raund içün bizge elbette ki, mında kene de taqım yolbaşçıları, kapitanları kerek olacaq, amma taqımda iştirak etken başqa insanlar, olarğa bu. Tünley, bütünley areketlerini qoşıp, küçlerini qoşıp, faal, faal yardım etecekler. Menim yerimde endi kapitan turacaq ve kapitannıñ artında endi güzel, güzel sözler yazılacaq rus tilinde. Siz olarnı bilip, siziñ kapitanıñızğa olarnı mimika, areket ve nasıl isteseñiz, Ses ile, sesniñ yardımı ile ayta beresiñiz. Oysa bu vaqıt muzıkanı diñlep, zevq alıp, sizni añlaycaqmı aceba? Biz er şeyni endi bilecemiz. Ve şimdi menim yanıma men Intıluv taqımınıñ kapitanını davet etmege ister edim ki, Sabina hanum. Nauşnikler, yani qulaqlıq endi sizde.

Susana, güzel, güzel, güzel oynay. Ebet, Nilüfer hanım, men sizge endi keder etmeycem. Vaqıtımız endi başlandı. Ve so, güzel, diñleniñ, başlaymız.

Avuştada. Avuştada nasıl şivede laf etesiñiz? Ya luboy şive. Ya luboy şive sinde.
Ya neçün şive sözüni bilmediñiz? Vay Alla.
Vay Alla.
Endi bilecem. Deñiz, Aluşta, deñiz, Aluşta. Demek, añlaşıldı endi er şey. Deñiz, Aluşta. Deñizni ayttım ğaliba. Ayttıñız, e, maşşallañız bar. Çoq sağ oluñ, seriñizge qaytıñız. Çoq güzel eglendik, küldük ve bundan da ğayrı bir çoq yañı sözlerni bildik ya ve belli olğan sözlerni de hatırladıq. Umumiy, bu raund içün eki ball berile edi ve bu eki ballnı dört doğru cevap bergen İlham taqımı alacaq, çünki İntilup taqımı eki doğru cevap berdi. Bir-birimizge daa bir kere alğışlar, gülderili alğışlar. Maşalâ, çoq güzel! Üçünci raundımız bitti ve umumiy bizim sayımız, üç, bir. Bugün, asılında, üçünci raundta iştirak etken vaqıtında çoq güzel, yani taqım kapitanları çoq güzel yırını diñlegen ediler. Yırlamağa sevesiñiz? Yırnı diñlemege, yırlarnı diñlemege sevesiñiz? Elbette sevemiz.
Elbette ki, sevesiñiz.
Çoq güzel. Eñ begenilgen janrlar nasıl? İntiluf taqımı, sizde, qızlar?
Bilmeymiz. Mende yoqtır. Er şeyni sevesiñiz. Er şeyni. Er şeyni sevesiñiz. Sabina hanım, siz de? Emine hanım. Er şeyni sevesiñiz. Çoq güzel. Nilüfer hanum, ya siz? Qırımtatar yırlarını. Qırımtatar yırlarını. Leyla hanum? Men episini sevem. Episini sevesiñiz. Ya Susana hanum, siz? İşte men halq yırlarını da diñleyim ve zemaneviy yırlarını da diñleyim. Maşallah size, maşallah size. Bu siziñ avesligiñiz, yani yırlarğa aveslik dörtünci raundımızda sizge yardım etermi aceba? Men bellesem, dörtünci raundımıznı başlasaq, oynamağa başlasaq, onı bilirmiz. Doğrumı? Dörtünci raund yırlarımız ile bağlı olacaq. Ve birinci sual. Mında münderece ile bağlı olacaq bir sualdir. Yani men sizge türkü aqqında aytam, yır aqqında aytam, siz onıñ adını ve nasıl türkü olğanını bilmege kereksiñiz. Azırsıñız? Azırmız.
Azırsıñız?
Ye. Amma bunda daa bir şey yapmağa kerek. Yanıñızda aletler. Bu aletlerge basasıñız, soñra cevap beresiñiz. Birinci basqan, birinci cevap bere. Birinci bizim sualimiz. Bu yırda terek aqqında icra etile. Demek, bir evlâtnıñ babası azbarda böyle terekni saçtı. Nasıldır bir terek aqqında söz yürsetile. İlham taqımı birinci edi. Badem de terek. Çoq güzel, alqışlar. Devam etemiz ve rejissörlarımızğa selâm yollayıq. Ne içün? Çünki şimdi tamam olarnıñ yardımınen studiyamızda yır yanğıraycaq, yırnıñ serlevasını bilmege kerek olacañız ve aletler aqqında da unutmañız. Buyurıñız.

Afsus. Tüşüñiz. Daa bir kere qoyayıq.
Daa bir kere.
Cevapnı bilesiñiz? Adetlerge basmadıñız, devam, demek, cevapnı bilmeysiñiz. Yoq.
Yardım isteysiñiz?
İsteymiz.
Bu yırnıñ serlevası bir qız adınen bağlı. Yoq, haqiqiy degil. Tüşüñiz, tüşüñiz. Fatime. Bilmeyim, başta basıñız, soñra aytıñız. Bas.
Saniye. Yoq.
Meşur qırımtatar yırı. Meşur qırımtatar adı da. Meraqlı güzel ad. Adile. Adilege bağışlanğan türküler yoqtı. Ayşe. Yoq.
Belki Mavile. Bilmeyim, basıñız, aytıñız. Mavile.
Yoq. Devamlı tüşündiñiz, doğru cevap berdiñiz. Mavile. Nevbeteki bizim sualimiz, men sizge şimdi bir meşur yırdan bir satırlarnı oquyım, unda yoq olğan sözler, sözüni tapmağa kerek olacağımız. Men anamnıñ bir qızı edim, oldım, nasıl oldım? Öksüz, oy, güzel,
nazik, bahtsız.
Bahtsız edim. Maşallah, çoq sağ olunız. Devam eteymiz ve nevbeteki bizim yırımız, yani men beyitni oquyım, kuplet, kupletni oquyım, siz bu kuplet nasıl yırdan olğanını bilmege kerek olacağıñız. Suv toldurdım şişelere, selâm söyle nayşelere, er kes sardı sevgi, sevdigini, men qaldım boş köşelere. Maqsadımız ne? Suv toldurdım şişelere, Selâm söyleñ Ayşelere. Er kes sardı sevdigini, Men qaldım boş köşelere. Yani bu beyit, bu kuplet nasıl türküden olğanını bilmege kerek olacağımız. Su toldurdım şişelere, Selâm söylen Ayşelere. Er kes sardı sevdigini, Me qaldım boş köşelere. Degen satırlar. A. Balıqçıyım B. Falcıyım V. Ayşeçik G. Baar kelse türküden. V. Ayşeçik?
Yoq, Ayşeçik degil. Baar kelse?
Baqıñız, stop, stop. Men şimdi añlamayım, Leyla hanımnı diñleyimmi, Susana hanımnı diñleyimmi? Kim doğru ayta, onı diñleyim. Bilmeyim, bilmeyim, bilmeyim. Qo, первıy variant. Aa, öz ara tüşüñiz tezce. Üç saniye berem. Bir, eki, üç.
Belki balıqçı? Balıqçıyım, doğru cevap. Bir birimizge alğışlar. Maşşalañız bar. Çoq güzel ve dörtünci raundımız neticesinde dört doğru cevap İlham taqımı berdi. Biz sizni can yürekten hayırlayıq. Maşşalañız bar. Dörtünci raundımız bitti. Neticeler nasıl olacaq, şimdi er şeyni bilecemiz. İşte, sayğılı bizim teleseyircilerimiz, asılında oyunımıznıñ neticesi endi belli. Amma sizge daa bir kere onı hatırlamağa ister edik ki, dört raundlar devamında yan-yanaşa doğru cevap berip ve bermeyip, Kim yendi aceba? Biz bilemiz. Sizni de haberdar etemiz, çünki bu taqım İlkam taqımıdır. Bir-birimizge alğışlar. Ve menim elimde endi böyle güzel torbalar. Ve bu torbalar nenen tolu aceba? Ebet, bilgi çoqraqlarnen, yani kitaplarnen. Bu güzel bahşışlarnı. Siz elde etesiñiz. Biz sizni kene de can yürekten hayırlayıq. Ve teessuratlar aqqında aytsaq, elbette ki, nasıl teessuratlarnı qazandıñız? İntiluf taqımı, sizden başlayıq. Sizge.
Pek oyunını begendim. Pek şeñ oldı. Siz de çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Ve İlham taqımı, bu sizge bahşışlar. Siziñ teessuratlarıñız, siziñ fikirleriñiz. Biz, kerçekte de, ğalebe qazanmaq içün degil de keldik, öz bilgilerimizni sınamaq içün. Ve, nu, öyle oldı, işte, biz yendik ve buna pek, pek quvanamız. Çoq sağ olunız. Maşallañız bar.
Bir-birimizge alğışlar. Oyunımız çoq güzel keçti, şeñ keçti ve sayğılı teleseyircilerimiz, Nevbeteki oyunlarımıznı qaçırmañız, bütün qoşma malümat içün aşağı olğan e-mail ve telefon vastası ile bilip olursıñız. Biz sizlernen kelecek aftağa qadar sağlıqlaşamız. Biz bilemiz. Ya siz bilesiñizmi? Bunı bilmek içün bir güzel sual berecem. Er gül tek, a. Qırmızı ola. B. Tikenli ola V. Dülber ola G. Öz pıtağında açar Biz bilemiz, ya siz?